Waý, men taýýar. Garaşýan.
Ezizim. Mähribanym. Ezizim. Men telefon tapamokman, telefonuma görendärsiň. Gördüm. Aha. Hany? Meň pişijegim.
Ezizim eýgilik maý. Toý edenimize bäş ýyl boldy, sen maňa bir saparam meň pişijegim diýeňokdyň-a. Hawa, men diýemokdym saňa. Aha. Ýöne abonentiň altmyş bir ýigrimi bir togsan ýedi nol nol belgisi Men seni küýseýän, meň pişijegim diýipdir. Hany?
Çek eliňi!
Kim ol oraz? Näme?
Kim?
Kim diýýän? Ýalňyşyp ýatypdyr. Seret, ine, seret, ady ýog-a, diňe nomer bolup dur. Ýalňyşyp ýazyp bilýärler-hä, o ýalňyşyp ýazypdyr. He, şonça nomrlaryň arasynda ala-böle ýalňyşyp saňa ýazaýyp durman. Aý, ezizim, ýalňyşyp ýazylsa birine barmalydyr-a, o-da dogry dämi? Hä, bolýa, ol-a ýalňyşypdyr, bu näme onda? Dünýäde sen ýaly erkek ýokdur. Muňa näme diýjek indi? Näme?
Sen ony tanaýaň-a? Wah, tanasam saçyny ýolardym-la. Ezizim, ol saçyny ýolaýarka, onuň saçy ýog-a. Ol näme, Arslan aga? Ol telekeçi bar-a kel. Altmyşdan geçen ýaşy, hawa. Şo-şo-şo, şolaý, hawa. Seň şol kel daýyň onda saňa, Dünýäde sen ýaly erkek ýokdur, meň söýgüli ýarym diýýä, hä?
Aý ýaşuly adamdyrda neme adymy ýatdan çykarandyr. Onuň gelni aýalyna ýazýandyryn öýdüp bara maňa ýazyp goýberendirda ezidim. Bolýaly ezidim neme etmese beräýsene. Çek eliňi.
Haçan aýalyň atasy öýüne gidýä. Muny kim ýazyndy? Oraz. Hä?
Kim ýazdy şuny? Işdeşlem.
Işdeşlem. Men bilýän öýde işde otursam tursam seň ejeňi öwýän. Hawa, şu meň gaýynenem şeýle bir nahar süýji bişirýä. Şeýle bir bal ýaly nahar bişirýä diýýän ony işleşsem. Haçan ata ata söýüne gitýärä şol. Naharyny getirsene bizem iýip gölerli diýýäler. Şoň üçin öýňüze gitseň ejeňe köpräk nahar bişirdip getir bolýamy? Hawa şoň üçin. Şeker bolanyňam döwdüresiň gelýä öýdýän sen. Onda sensiz dünýä dar gelýä maňa diýibem şo işleşseň ýazan bolmala saňa hä? Ýok.
Muny şu täze başlygym ýazdy. Hawa, men başlygyň sag eli bolamsoň bar-a, ýeközi iş zat başaranok, onuň işleri köpelýär we Sensiz maňa şu dünýe dar, sensiz maňa şu işiň içem dar diýýärdi. Çaltrak işe gel diýdigi şol-a, wo, ezizim, beräý seni. Çek eliňi!
Sen meň doglan günüme näme sowgat etjek diýýä. Şuny kim ýazdy indi, hä?

Merjen nirden tapdyňaý?
Seň ýazyşan esemesleňden tapdym. Näme diýseň alyp bererin gaty görme menden Merjen jan diýipsiň. Kim ol Merjen hä? Merjen däl Begli.
Begli diýdimä Begli Begli Begli. Begli hä? Begli Begli. Häzir jaň atyp biläýersiň.
Öýýäý jaň atma!
Jaň atma! Jaň atma! Bolýa. Bolýa men hemme zady boýun alýan. Men erkeklerçe şu ýerde boýun alýan. Diňleýäň näme? Diňläp otyryn.
Diňle.
Ýaňky Merjen diýilýän Merjen däl. Ol Begli, meň dostum. Beg. Ezizim duraý diňläýsene soňuna çenli how. Begli intäk bolmaka ejesi kakasy gyza garaşypdyrlar. Merjen diýip adynam taýynlap goýupdyrlar. Ýöne Begli bolaýypdyr. Hawa onuň kiçikä wagty öýde hiç kim ýok wagty, Weý Merjen janym diýýän ekenler Beglä. Şondan Begliň ikinji ady Merjen. Eý oglan. Hä? Meň maňlaýymda samsyk diýip ýazgylylurmy? Hany göreýin. Haýsy ene-ata öz ogluna Merjen diýip gyzyň adyny goýar, hä? Öý, şoňa Begliň özem haýran-how. Ýöne şu ene-atasy bolansoň hiç zat diýibilenok-da. Boldy, boldy oraz, men düşündim, meni tabyýmek üçin. Ezi, ezizim, beý diýmesene, men saňa ikilik eden ýerim ýokdur, ezizim. Hudaý bar diýip biljekmi?
Ezizim, şu är-aýalyň kiçijek dawasyna Hudaýjany goşup oturmaly-la, howly. Ýa, ana, gördüňmi, aljyraýşyňdan hem bildim-ä sen meni Aljyramak bolsun, şuňa aýtdym. Oraz!
Oraz, öýdem-aý sen? Gel, gel, gel, gel, gel. Horlen! Gel, gel, gel. O, Begiljan, gowmy ýagdaýlaň? Gowmy, Oraz? Sag-salyk, gowmy?
Borsaň, salamlaşarsyň. Goýaýda näme?
Soň salamlaş yrt diýen.
Hä salam gowmysyňyz?
Salam salam. Hä saman otyrsyňyzmy? Uff boldum.
Ha? Näme işiň baraý bir gidip gelmeli ýerimiz barda ýoldaş bolaýda.
Ýo Beglijan meň aladam bara men owo bu gün öýdä kim bilen aýalym bilen bileje boljak. Sen sag amanja öz işleň Beglijan özüň ediwer. Merjenjan niçik bolduň Merjenjan?
Hawa, Merjen jan, men gidibilemok diýýän, meň işim bar. Näme? Ana, gördüňmi, Merjeniň kimdiginem bilenok-a, men gitjek Eziziň atam köşe diýdi. jaýsene-ow! Diňe özüň aýtmadyň-ow, ikinji adam Merjen diýip-ow! Äý, Oraz!
Sen haçan adam bolsaň-ow? Ho-ol!
Äý, Begli, bolşuň şu bolsa, senem meň dostum bolmarsyň. Äý, näl adam ekeniň-eý sen-eý? Saňa dostum diýip syrnanar ýaly däl ekenim. Ha? Şu geçen kakamyň maňa Merjen diýenini aýtma diýdi-ä men saňa. Eý, saňa-da bir zat aýdaýsam gara toýda pişme seçen ýaly däýýäň-eý. Bagyşla dogry.
Oglanlara gülki edýäň-ä meni.

Näme üçin?
Aýna bolmaly.
Eý! O nähili aýna?
A men şu an merjen boldum a. Hawa.
Telefon öýde aýna bolup bersene. Şaýtanma haw, gelniň köşeşdirer ýaly aýdymçy getirdim.